حسین جلبانی دا السلام علیکم۔ زخم سمجھی نہ چاک سمجھی زخم سمجھی نہ چاک سمجھی نہ تائیں غریبیں دی باک سمجھی اے دل تاں حسنین اے گھر خدا دا اے دل ڈکھاون مذاق سمجھی۔ میکوں مار کوڑے توڑے مار میکھاں توڑے زہر میکوں پلا نیم منیندا میڈا جرم اے ہے میں سچ نچ کے اہداں میں بندیں کوں بس خدا نیم منیندا۔ ہک ݙے کے ہک احسان لایا احسان دیاں قدراں کیتیاں کر کہیں اچھے شاعر ادیب کوں سن دیوان دیاں قدراں کیتیاں کر اور ہتھ دھوتے کر ہتھ چمیے کر مہمان دیاں قدراں کیتیاں کر اور بیا کچھ نہ کر حسنین مگر انسان دیاں قدراں کیتیاں کر اور جیکار یاری نسی لائی غزل دے شعر سے جیکار یاری نسی لائی شرارت وی نسے کیتی اودے باجوں کہیں دے سنگ محبت وی نسے کیتی اساں ڈو ٹوک آہ دے ہیں اساں ڈو ٹوک سن دے ہیں اے لفظیں دی کڑیں بھل کے تجارت وی نسے کیتی او ادنا ہے یا اعلی ہے ولا کسا نسے چاتا اوندے ناں تے کڈاہیں کوئی سیاست وی نسے کیتی اور جویں آکھے او جو آکھے اساں بس چپ ہسے اج تئیں جویں آکھے او جو آکھے اساں بس چپ ہسے اج تئیں بغاوت دا نسے سوچا عداوت وی نسے کیتی اور اوندی الفت کچے تھاں دی پیالی ہئی جو ترٹ پئی اے سجاد ساگر صاحب اوندی الفت کچے تھاں دی پیالی ہئی جو ترٹ پئی اے دنائی ہے یکم عقلی مرمت وی نسے کیتی اور مزاریں دی زیارت تھئی لکھاں دربار آئے راہ وچ مزاریں دی زیارت تھئی لکھاں دربار آئے راہ وچ گلہ شکوہ اوندی کوئی شکایت وی نسے کیتی اور ساڈی حسنین زندگی وچ ہزاراں پھل کھلردے ہن کوئی ہک دل وچ نسے پاتا حماقت وی نسے کیتی اوندے باجھوں کہیں دے سنگ محبت وی نسے کیتی اجاں بت وچ ہے ساہ باقی ساڈا ایمان باقی ہے۔ اجاں بت وچ صاحبہ کی ساڈا ایمان باقی ہے ساڈے سر تے عذابیں دا اجاں طوفان باقی ہے اور اے سر کڑین پہاڑیں دیاں لکھاں چوٹیاں میکوں لگدے اے سر کڑین پہاڑیں دیاں لکھاں چوٹیاں میکوں لگدے ساݙے دل دیاں امنگاں ہن ساݙا ارمان باقی ہے اور گناہیں دا توں کیا پچھدیں زمیں اسمان تئیں پر ہن اتھوں لڳدے اڄاں ساکوں اوندا احسان باقی ہے گناہیں دا توں کیا پچھدیں زمیں اسمان تئیں پر ہن اتھوں لڳدے اڄاں ساکوں اوندا احسان باقی ہے اور الیندا ہے ساݙے سانگ او جیندی ساکوں خبر کائنی۔ الیندا ہے ساڈے سنگ او جیندی ساکوں خبر کائنی ساڈے اندر ایویں لگدے کوئی انسان باقی ہے اور اوندے پنج وقت منکر ہیں اساں کافر نسے بے شک مصطفی خادم صاحب اوندے پنج وقت منکر ہیں اساں کافر نسے بے شک کوئی ہک سجدہ نسے ڈیندے ساڈی گزران باقی ہے اور قدم ساڈے جبل تے ہن اساں اتنا اچے تھی گیوں قدم ساڈے جبل تے ہن اساں اتنا اچے تھی گیوں نسے سوچا ساڈے سر تے اوندا اسمان باقی ہے اور اساں اساں ہن سچ الیندے نہیں اساں حسنین چپ تھی گیوں ایویں لگدے جو مر گئے ہیں ساڈا اعلان باقی ہے ساڈے سر تے عذابیں دا اجاں طوفان باقی ہے وسلام